Misaotra Radiby e. Alao amin'izay aho ody. Anao fa hiala anao mandeha aia. Ody aho. Toka kely karain fa majonika anao. Anao mipetraha tsy ka mbola hiresaka velon-tena. Ka za efa tafiditra bioko. Korana zany velon-tena. Aona aona e. Oh oh oh zay. Za mba misy raha notaniako anao e. Hmm. Izy mba ohatry ny karaha manao midrira fidy ao. Kelikely ihany fa mahavelona anay menakavy kely. Ha! Karama kelikely? K'inona sa ampanaovinaina ho aho iny? Za zao le mitantana an'le projet le vaovao. An? Za lehibe an'io. Za. Projet? Anà mba misy hijery koa ny anao. Anao anie ndro mamelona orinasa io. Zaka jiaby amin'ny orinasa io anao ndro manamboatra anazy. Nefa karamanao tsy ampitomboindreo. Anao ndro mamelona orinasa e! Zany angaha moa hita eritreretina Radimby e! Le asa mba mahafinaritra de mba manampy an'i zareo aho. Io koa zany an, mitsy ohatrany mba hoe. Aza fanasoavana ivelan'ny fiangonana. Za de mba misotrosotro tonga kely koa aza. Ao ary e. Za mba misy eritreritra kely e. Maninona ma tsika tsy manao asa karaha ninazy io. Zao le fa niasa tao, zao le misy teknika. Anao anie misy don kabary ty sa sa karakôry?

Tsika ko manao asa kara tsika ndro lasa lavitra mandilatra anandreo. Sérieux kabary ambarako anao zany ma. Aleo aloha anontaniana ny hevitry ny ankizy dia. Ino koa ilanao hevitry ny madaminao amin'ny raha karaha zany iny? Anao mba mandiniha tsara. Anao ko miala amin'ny orinasa io ao, maty orinasa io. Ny antsika ndro mandeha la- no ny antsika ndro mandeha tsara. Boaka eo, anao ko mandeha ato, anao fa tsy mpiasa anie e. Anao ndro mpitantana, anao ndro PDG. Ialao any io asa montraka io. Jerinao aza ko drabainao. Fitiavako anao ty nenako anao raha zany. Ampodiko ndraiky, velon-tena fa tsy famonoan-tena.

Misaotra e! Ahoana aky ndry an ty? Mamy ndray dada. Tsy mamy ho ahy e. Sotro kely fotsiny. Hita fa mamiko. Misy resaka. Fofona friberibe. Laninao tamin'ireo indray ny vola? Eeh, akanjo efa ela be ireo no tao. Mbola hefoha-bola tsy voasasako fotsiny. Dia inona ilay resaka? Dimby moa hainareo? Humm, dimby iza? Ilay namoaka leva any Majunga. Maninona? Nosokafan'i Léry ny saiko. amin'ilay asa vaovao ataonay io. Fa vola be mikararana raha vao izay roa lahy irery no manao azy. O ry Dada a! Aza dia mba mitsabatsaba amin'izany. Nareo ve rangahy efa tsara asa be ohatran'io dia mbola ho rebireben'olona amin'izany any indray? Mangina aloha ndry. Tsy hay ndry akory ilay izy dia mitsatsaingoka fotsiny. Rafido iny amin'izao tsika miteniteny izao mividy tany be vola azo avy amle tantaratsika ka raha isaratsaina fa raha mande rery zany zay sy dimby manao anio asa vaovao io de za no ho direktera satria atidohako no miasa de atsika mianakavy ny volabe mikararana Ah! Tena marina izany. Eritrereto fotsiny anie e, ataovy aloha ny kajy. Ohatrinona ny CD iray? Dia firy izay ny lafonareo? Tena fady antoka hoa! Hitanao amin'izany. Mangala machine vetivety. Aingana aloha ndry mandeha maka machine mba te hanao kajy tsika. Zao a, raha folo zao a, dimy alina. Haingana le machine e! De raha zato? Dimy hetsy. Dimy arivo zany. Dimy tapitrisa. Gouine ndray mana antsika ah. Mamoa! Mamoa! Ah! Asotro toaka fotsiny elah. Iny ve? Ha! Ê! Dada anao olona e! Ka koa mahazo ko be! Tsisy raha leroa fa. Ipetrahana ao. Tonga aty za amle resaka niresahanao iny ko. An? Hoe tena ahoana marina no fandehany? Dika zany fa tapaka de zion no? Tapatapaka ihany. Fa tsika tamin'iny manko ohatran'ny sotrosotro toaka zay ka sao de mba resaka mamo reny resaka ataontsika reny. Ha, ry dada, izy io moa mba nanaoranao raiky foana aloha nigiaka tary. Zao koa anie mba nigiaka niaraka taminao. Tsy hainao moa fa natin'ny taoko nahitana ny marina. Zaka tsy tokony dinihana ela be anie izany ry dada. Ha? Raha ny resaka manko izay telo mianaka dia hoy zareo hoe ah tsy maninona fa ataovy mazava aloha ny resaka vola dia ho anaovy andiany. Kabary kimanay ange ilay dada aloha ndeha mi-dresser anao. Vola zany tsisy tokony olana anie e! Anao fa directeur, anao no manapaka raha jiaby. Ino ma raha ilainao ankoatran'izay koa ino? Ha? De aleo zany zaho any amin'ny Rafidy ilazano hoe za tsy hiasa intsony. Eh! Fa mila mailo anao koa tonga amin'ny Rafidy any? Rafidy manko bandy fetsifetsy zay. Tsy ao anao fandrimpandrina hita mitambazin'ny tsy haiko ata. Boaka anao himpody lalana aminakahy atiky. Mila mailo anao ko am rafidy. De inona zany no teneno aminy? Anao miteny kabary tsotra to hoe zaho empaka, zaho empaka amin'ny anao manambanimbany ny anakay, za fa hijanona hoe. Ory laza reo. Eh! Rafidy tsy hainao tany niboahany, ampela ho any izy ay! Zay directeur hein? Ok. Tena azafady fa nampiandry ela le dada. Ataonako. Gasy ka tsy maintsy miandry. Fa inona zany zavatra ilainao maika be zany? Resaka asa ihany. Hay, mandroso ara. Ah, za tsy handroso tsony. Na fotoana niandrasana anareo teto ara vao nahavitana villa anako telo. Fa misy inona? Za tsy hiasa tsony, aoka zay. Fa misy problème nga? Problème tsisy. Fa faty antoka ny be dia be. Fa ahoana ry dada? Zay ve rangah ty no misasatra de nareo lasa mpanefoefo be a! Zany ve de mba hety a! Hay ve zany le izy e! Zany ne zavatra azo ifampiresahana tsara e! Ka za tsy te hifampiresaka tsony e! Efa fanapakevitra tapaka ny ahy. Ok aza io. Diniho tsara ihany aloha lez e. Hitanao orinasantsika efa mandeha tsara io. Dia hisy disadisa indray ve? Efa voadinika izany rangahy ty matoa resahana. Rehefa vao manao ny karamako dia antsoy ahy.

Le date efa lasa avance. Nefa le date anie milaza hijanona hiasa zany ndray. Fa maninona vao mbola hoe foana? Hum. Tena tsy haiko mihitsy fa tonga tao izy dia milaza hoe tsy hiasa izany intsony hono izy fa hevitra ferme ny azy. Sao dia mba tsy omeny la vola ary izy. Vao omaly aho no nanome cinq millions azy teto.

Ny tena problème amin'ilay izy dia izao, roa izay ny ady an'ilay tany tao, en plus n'izany an ilay ambiny an tsy maintsy reglena afaka deux mois, natao taratasy daholo izany zavatra izany, engagement be ny an'ilay izy e.

Salama. Za kay mba mitady an'le dada. Tsy ao izy. Fa ahoana? Za kay mba saika hiresaka anao hoe fa maninona izy nijanona tsy niasa? Nefa ohatrany tsy nisy ady, tsy nisy disadisa. Dia hay moa izany nareo ity miandry ady aminay mihitsy e. Dia avy eo izay elanareo moramora fotsiny. Prepare tsara ianao le diby a. Sao tsika mijabaka eo vao mijoboka. Zany le dada tsy tsay kely e. Zay efa vonona fa ela. Boka eo, tranonakay mitsy no ataontsika studio. Fa za le misy raha mampiasa lohanakay e. Le vola ampiasaina mitsy e. Zay ara le efa noteneniko anao. Hay tsisy akory zany le vola de inona no atao eo? Anao ka za taitra tsy eo eny le vola tsisy e! Za to nanamatra tanana kay fa mbola ampelatanan'olo fa tsika miandry kely olo hividy anazy. Ary manina raha mitady mpividy hafa? Ha! Jereo ma! Tany lafo vidy be io ein! Zay mahatonga za miteny hoe tsika miandry kely foana. Tena hiandry an'izany ve izany vao hiasa Radidy a? Naka za miasa loma dada e! Za nefa nisy eritreritra foana tamin'ny nakay tato. Sao mba misy raha mety avidy aminao any? Aiza aminakay ve? Ewa. Za tsy manana. Anankiray foana ny zavatra napetraky dadanay lova ho anao dia zay no amidiko. Tsy manana intsony aho dia inona ny ataoko? Tena tsy azoko a. Inona no tsy azonao amin'izany madama? Ny vadiko no miasa mafy ohatry ny renin'ireny, dia ianareo no manankarena? Ka izay indrindra ange no hoe ifampiresahana e. Zavatra azo ifampiresahana tsara izany. Tsisy ifampiresahana intsony izany madama. Aleonay miaraka amin'ny dimby. Zao zao zay associé. Dimby? Ie. Sady aleo koa ianao mandeha amin'izay ka. Tsy afaka hampandroso anao ato an-trano mihitsy aho. Manjary bedin'ny vadiko sy ny associé aminay.

Ha? Azonao tiko teneny? Ze mahasaky maty foana no rofon'ny lambamena. Anao mieritreritra fa rafidy foana no tokony mpanakarena eto? Komande ny asantsika io, anandro hividianana zakazany voalohany. Ino mba mampiasa lohanao koa ino? Ao ma laolo ay? Ha? Ao ma? Ka mahita fidy zany ianao? Ah copie vy tsisy problème aloha vola eo noho eo. Bairo aby. Zay ne tsy afoiziko anao ne zay le dada. Anao aloha mi-comprendre le asantsika sa karakory? Tsy nandiso ahy mihitsy ny eritreritra. Fa ahoana? Amin'ny haratsian andohany iny zokinao iny ka. Fa inona no ataon'i Dimy? Tany amin-dry Ledada dia ny vadiny tao dia niresaka tamiko. Dia inona no teneniny? Voahodin'i Dimby ny lohan'i Ledada. Dia miara miasa hono ry zareo e! Zany e! Dia vita indimy ve ianao izany zavatra izany? Fa ny anà potika antsika mihitsy ny eritreretiny atao amin'iko. Ha! Baba Neminy! Zay nefa miambina anao eh. Il y a papier jiaby fa complet aminay ato fa vola tondro andrasanay amina boka aminao any. Izy koa anao fa pare. Ah ok base hay milamina zany eh. Ok. Last tsika ry Diby raha tsy mibolisatra a. Ha! Ino ma raha nambarako anao iny? Preparez-vous tout papiers zay tsofina anaovantsika ka acte de vente fa appel to andradrasantsika jeu ty. Papiers complet dimy a! Ty! Ha! Fa izy jiaby ty? Aa kiasy zany basy haintsika fa miandry. Eo! Mandro soa a! Ah! Ahoana ry dada? Monsieur Rafidy! Salama rangahy. Za io manko zavatra kely nitadiavako anao. Ha! Ino ma raha le dada ma iny? Zay vao misy kabary ataonay ne eto ai! Fa andao anao mandeha ai! Oh leroa! Anao ma leroa ndro ilaiko sa le dada? Hein? Efa manana tomobile ve aloha nareo e? Tairo fa alainay amin'ny vam mandrirariva e! De firy mitsaomy nareo amin'izany?